Aw tun tumah chuan tun kar chho kan vahna neuh neuh kan rawn dah leh a. Nikhua hi che khawp a, ruah sur a, a sur lo a, sur a sur lo a, ti reng chuan nikhat ah vawi nga vawi ruk chuang te kha tikhan a awm thin a, camera pawh hi phawrh tha ngam meuh lo a ni. Anni ho hi aah. Peter Loboy chu India a in ta a, midang ho hi chu Burns, Oregon, usa atanga rawn kal a nia. Hmasa ber hi Peter Lobo, Rika leh Joan Southari te an nia. Murpui vel rawn la turin an rawn kal a ni. Hei mahse a challenging an ti khawp mai Mizoram hi chu Sava te kan la ve nasa ta vang hian Sava hi awlsam taka ram danga chu chu ka va kal a ka va la lawk tih ang kha a ni ve lo a. Tawn fuh kha a ni tawp mai a ni. Umm hei hi Treh Hek a nia, Black Chin Niuhina sava chet zawk zawk chi kha an nia a rual a awm chi. Chuan Treh Hek Straighted Iuhina khang kha a rual a tam chi, a rual khatah pawh sawmhnih sawmthum dawn a awm chi a nia. Heng ho hi chuan tam vak lo va, a rual khatah hian sawm, sawm panga tiang bawr vel hi chuan ni ve thei a, ih a ṭhi zawk zawk lutuk a heng ho pawh hi. Note, A in note ve nasa tawh khawp mai hei. Heng hi kut durh kan tih ang kha ni tura ka ngai a. Tomato-ah te. Ṭawk te kûngah te khan an tam thei riau a, khawih chuan kut a durh thei an tih kha kan awih thei khawp mai a, nu leh pa te khan khawih lo tur min lo duh vang kha a nih hmel a. Chuanin an inthlah pun hun a nih ve hmel hle mai hei.

Leh chanve atanga KG hnih leh chanve te an ni ve thei tlat a, an lian ve khawp mai. Hlei kap sen hi chepa vel ho thelei ni mai chu hian a insat ber pawl a ni a. Umm an rawng kan hmuh ang hian an dum uk deuh phur a, an thla hi chiang deuh en chuan chhe tengin a rang ve a, mahse a puitling a chang tak tak tur hi chu an dum an dum kuk mai a ni. Lungdup. A han ti teh daih a, a hming hi hmanlai pi leh pu te phuah a nih hmel a, lung dup, a lung hi a dup pawh mawni aw tih mai a awla mupui dum, mu dum te pawh ni ve awm tak zawk a nia hming hi an phuah mak ve khawp mai. Tin aah mu ah chuanin thang a awk thei pawl tak a ni daih tlat mai a, thangthlengah hian arte tih te tawlawt tih te an lo chah thin a ni awm a. Kha khan lo man fo mai hma chuan. Tunah chuan tih pawh a chi lo ang chan chu sava vang tawh tlat sava vang tawh deuh mai an nia. Hian tawng sual en nawk nawk zel a umm. Ri ka khuan thla min lo lak sak a ni ka khaw khawpui. Kei ka lawn chho a, helai tang hianin aah va hrit kan chhakah khian an an tlan an an ri deuh nak nak a kan hmuh theih takin kan tih kha thing aṭang hian kan lawn a nih duh khan thla min lo lak chauh kha mahse hei khua dur thim lutuk a eng mah tak tak pawh kan hmu kan hmu ta lem lo ni tin hei hetiang ang ngaw ṭha ngaw ngaw chhah ṭha maw nga anga leh thingkung sang tam nahah chuan chhun pachang pawh ni se ni eng hian lei hi a hmu mang mang lo va. Tin, hei tûn ang khawchhe khawdurah phei chuan inhmuh ang hianin a thim khawp mai a ni. Aw, engmah hmuh theih, engmah a hmuh, engmah tak taka hmuh theih loh ava mak e, ṭawng sual nawk nawk mai. Umm, va zâr an nih chu, zârpui ṭhihawrh ho. Tichuan ruah a rawn tla leh ta phawt a. Mahse khitiang ang chhumin an rawn bawk ap hi mawi ka ti. Tiang ang tui far te pawh hi maw.

a hma ah chuan hei puk ah hian in hei bag hi an tam thei khawp a mahse ah chawla tlawh tu ve neuh neuhin a awm thin lo vang hian a chhung ah hian main lo chhem thin a chung ah chuan heng lai bag tam ho hi a awm chhuak thin a. helai hi maimum lian tak mai ang ae puk puk maimum heng maimum ho khi an lian teh mai nia focus a har lutuk ang kut phah kut phah er awr chu a nia mahse an lian lian han tia an ke khi se maw. in hmu thei maw hnai deuh a tang lo chuan hmuh har a khi khing aw khing ril in khai ho khi ih glow worm ang deuh a ni ta hei a chunga hi ih helai khi khi mi sei deuh put khi khi amah changpa te chu a ni ta. Khing hi ah rannung ei chi an nia a rawh aw a lak a chu chu hian khi khing a mawm ah khian khi rannung tang khi in hmu thei em ti khian rannung tang khi rawh khian sei chiang deuh ang sei chiang lo deuh hlek a video ah hian khi khi glow worm an tih ang chi kha an nia changpat ka ti dawn nge pang lampang deuh chi kha an nia ti khian ril khi an khai ve fur a. King an ril khi a pan em em a, chuan an mahni khian mawngah dum te angin an mawng hi de ve thin a. An ahh an mahni mawng lo pawh chemical te chi kha awm thin a, khangkhar nuin an rawn bawh khan King an ril ban tak takah khian an lo tang thin a. Chu chu King an ril khi an zawh thla vek thei bawk a, chu chu a tang apiang kha tikhan an zu ei ta mai thin a ni. Hengte Mizoramah kan lo nei ve reng a. Sanghnih sawm, paruk sawm pasarih bawr hian ka hmu daih tawh a, ram dang chauh a awm tur maw kan tih pawh hi Mizoram ah hian a lo awm ve leh mauh thin a ni. Hei tunah hianin thing simim te hi an par tan a, chutihlai erawh chuan a then chu a la par miah lo va, a then erawh ti hian. An lo rah diam tawh thung a ni. An rah hma ni ho hi. An rah hma kawp mai. Hei hi a hming common lo hei pawh hi thlek bur a ni a. Common u strike a nia. A rual a awm chi an nia. Rual han tihah khan in an tam em em chuang lo va. Tam berah sawm a nih bawr vel te hi chuan ni ve thin a. Hei hi chu tun kum tuai kan tih ang chi kha a la no ve khawp mai hei pawh hi hei a lu hi a la paw deuh phat a kam sir te pawh tlem tlem a la eng deuh tichuan ruah a rawn kal a an han sur leh ta phawt a heng ruah sur kar mi ho hi nihna kan sawi tak pakhat zawk ṭheh hek kan tih dik tak a ho kha an ni a ruah khatah hian tam berah sawmli te chu an an kai hial ang tih ang vel te chu a ni ve thin a hei.

Red yellow neih phih alo a rawng a mawi zawk a ni. Umm awle kan video chu kha ti zawng kha alo ni leh dawn phap se hei tunlai chu khawawm dan te kan hre tlang anga chhuah hlei thei a ni lo a camera ah tui luh chuan a chhiah ni der mai a. Tiang kha nia, video pawh ka rawn dah sei thei lo a, min lo hrethiam hrang hrang dawn nia. Tin, hei a hma chuanin sauve hrat lutuk tak mai ka ni a, sauve hi ka bansan theih ka ring ngai lo a, hma lam hun tu mawn an hre lo tiang tak tak khan hei tih hi ka lo ni ta hlauh a, luihlam erawh hi chu ah ka la kal ve zeuh zeuh a, sangha man chak ai chhip tih vel te, mahse ru hi chu hman kum kan hman tuna ka video ka rawn dah. Kha bak kha chu kan la ti lo a, kha bak kha chu lui hi ka la kal leh lo hrim hrim a ni. Chuanin Pathianin rem a ti a, kan dam tha nih chuan video thar nen ka rawn let leh dawn nia.